Daddy Lumba ɛyɛ ne sister Faustina Fosu na abusua wapi a wɔredi asa no. Asɛm yi baayɛ nyinaa no ɔno deɛ ɔdɔ buroni a na ɔtae n'akyi. Ɛno nti ɛkɔbaa sɛ court se ɔdɔ buroni ayɛ ne ho adeɛ nti ɛwɔ sɛ ɔne Maame Akosua Sɛɛwa bom na wɔyɛ kunano.

na ɔno nso nam na ɔreka date foforɔ. o create confusion.
o create confusion wɔn nso abusua no ɛnyɛ ɛwɔ faase no ɛna ɛnyɛ yɛ biribiara no wɔn ka ho di ade na wɔregye di ade paa na wɔregye deɛ wɔrebɛgye no to nkira fura abusua na deɛ wɔpɛ sɛ wɔbɛka no bɛka ne yɛn tie. sɛ efi date no pɔn ti ase mpo a baabi a ɛkɔgye date no fa kɔ hɔ. ɔho te ase yɛ mm.
ti deɛ ɔyɛ no obu sɛbi nananom animtia. wopɛ baabi agyegye w'ani wopɛ baabi atie nyasasɛm deɛ a ɛmfa nkɔ baabi a yɛanom fɔ deɛ n'atɛm didie nko a bɔ mmɔden na kɔ kooko wopɛ sɛ obɛnya kooko deɛ a wohwɛ kooko ti ɛyɛ sɛmpo
abusuafoɔ Abusuapani Kofi Wusu abɛkasa akyea ɛɛ Papa Shea sɛ Papa Shea ɔhwɛ yie na ɔnyɛ busuani ɛwɔ abusua no mu. Confusion nko ara na ɔsɛte ɛwɔ hɔ nom nso ɛɛ Papa Shea ɛnam sɛ ɔnyɛ busuani nti date no ɛbaa new date no baa sɛ ɛɛ 14th March no ɔno na yɛ tackle no nanso Maame Akosua Abrempoma nso ka the same thing nti abusuapani adɛn na ɔwɔ faase no deɛ ɔnka hwee nkyerɛ no sɛ ɔwɔ faase no adɛn na ɔyɛ no ɛnyɛ na papa hyee no ani abere no so papa hyee deɛ sɛ ɔno deɛ ɛɛ deɛ akosa abrɛpɔn wa bɛka akyɛ no ɔno deɛ ɔyɛ dɛ ɔɔyɛ deɛ akosa sɛ wa bɛka akyɛ no ɔno deɛ ɔyɛ dɛ ɔɔyɛ nti no ɛɛ mebisa sɛ adɛn na wɔnka biribi nkyerɛ wɔfa sɛ akosa abrɛpɔn akosa abrɛpɔn adeɛ sɛ wosuro no wontumi nka ahwɛ nkyerɛ no mɛboa Ok. Enti Akosa Bempɔm a na ɛte kaa no mu. Wadwa, ɔkeka n'adwene wɔ ho no sɛ, ɛkwan a wɔafa so asie ne nua no, n'ani nnye ho sɛ wɔahyɛ date thirteenth, thirteenth, ɔbɛyɛ dɛn na wakɔ eh, Germany na wasan aba. Ɛno deɛ, me ne no yɛ adwene. In fact, wohwɛ ne ne mmerɛ a wadi ne ha nyinaa wɔ kɔɔto ha yi a, ne sika koraa, ɛm sɛ baa no a, ne sika nyinaa sa. Enti woka sɛ woresan abɛyɛ ayie thirteenth deɛ a, ah, na a, adɛn nti? Maame no te sɛ Nkatrice Adabraka. Momfa adeɛ no nhyɛ n'asia na ɛmmoa. Abusuapanin ne dadeɛ so aba deɛ wɔn se da na me menhu adeɛ a wɔn ani abere kyekyere akyiri a wɔpɛ sɛ wɔkɔyi Lumba no kɔsie no ntɛm saa. Mefiri sɛ mennim sɛ nhwehwɛmu a Maame Akosua Mempoma kaa sɛ ɔbɛyɛ no, sɛ wayɛ nso deɛ a, ɛnneɛ mentumi nkyerɛ. Mepa wo kyɛw, menkasa nkyɛ. Wo deɛ mom yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ nsɛm a ɛrekɔ so na Fosi na Fosu Hmm. Ɛna wɔregye n'ani ɛresa wɔ hɔnom after court hearing no atwaa mu wieɛ no. Fosina gye n'ani, bɔ nnwom gye n'ani, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛɛ ɛno ɛna yɛanya bi ne yɛse neɛ ɛbɛma mo ahwɛ. na ɛnyɛ agorɔ kyerɛ sɛ ɔno ɔno wɔ ɔdɔbroni o ada ɔdɔbroni a na ɔtare no nti sei kɔɔto no asɛm no nyinaa ayɛ dɛn atwa nti na n'ani agye na ɔbɔ nwom sa wɔ hɔ na yɛde bi ɛyɛ dɛn ɛkyerɛ mo bɛbakyɛw nɔma no yɛ 0241 740 06 Yɛre no a, mɛpakyɛw, sɛ koko si wo to, emu gya fi wo to ba, anaasɛ wopɛ sɛ w'ani di a, ɛnna ɛyɛ sɛ wofa nɔma wei na wofrɛ. Anaa womɛn m'asɛm, woayɛ mmerɛ wɔ mpa mu, wontumi ne ɔbaa no nna yie papa, wo deɛ, anaa womɛn sese nso mma a, wo deɛ, bɔ mmɔden na fa nɔma wei na frɛ, na yɛnhwɛ na yɛmfa nnuro no bi ne mmrɛ wo. Yɛnkɔ, na yɛnkɔ tia abusuapanin. Ɛnna Fosina Fosuo de n'ani agye a ɔwɔ saa because sɛ sɛ, sei deɛ, kɔɔto issue biara a ɛdɛ yi nni hɔ bio, asɛm a ɛwɔ hɔ no. Daddy Lumba ɛyɛ ne sister Faustina Fosu na abusua wapie a wɔredi asa no. Asɛm yi baeɛ nyinaa no ɔno deɛ ɔdɔ broni a na ɔtae n'akyi. Ɛno nti ɛkɔbaa sɛ court se ɔdɔ broni ayɛ ne ho adeɛ nti ɛwɔ sɛ ɔne maame akosua sɛɛwa ɛbom na wɔyɛ kunano ɛna maame apue abɔnten na ɛne asa a wɔredie no Ɛnyɛ asɛm ketewa esiane sɛ wadi nkonim. Yɛnka nkyerɛ wo, me na ɛno deɛ sɛ menni mu di. So ahu? Na mo woyɛ akɔgyina grant interview, yɛyɛ yɛ on the 13, obi abusua no ɛso, obi ada ne dea no, me na meyɛ obi ayie ma no. Mommisa koraa sɛ moayɛ ready, ne mma nti yɛbɛtumi asie Charles without sɛ ne mma no nni hɔ anaa? Adɛn? Adɛn, obiara sɔre a na ɔka nea ɔpɛ. Moyɛ nnipa de ayɛ se, adɛn? Ɛno no deɛ, nsɛntwerɛfoɔ, mɛsrɛ mo, sɛ obi wu a, yɛgye date firi abusua hɔ. edi kan yɛn yɛhyɛɛ six on the six december ɛna ɛkɔɔ tu ɛkɔɔ ahemfie nti ɛkɔ ahemfie ɛkɔ pepere baako anyɛ yie mmɛyɛ na ɛde ɛkɔ ahemfie ɛna ɛsan akɔɔ biem ɛna otumfoɔ de ne nan atia so because nsɛm no a ɛnenam abɔnten no egu asanteman no mu ase. Enti eye sɛ esi no wɔayi afiri hɔ na ɔse sɛ mese mewɔ faase no sɛ ɔbɛsan akɔyɛ autopsy no biom a ɔde week aka ho nti wayɛ ne 13 nti 13 December deɛ yɛnsie ne nana no na asɛm biara mfa n'asɛm nkɔ nti 13th no deɛ yɛ 13th Te- nti hwee sesae 13 hwehwee sesae Mate se ase papa shi nam ɛkeka ɛhyɛ ne date na ɛsɛ ɔno korɔ mfa ebuo ma asantehene ne nananom sɛ yɛakɔ tena ahemfie na wɔn ahyɛ wɔn date ama na katikrakyi abɛkasa akyɛ nananom sɛ sɛ yɛyi nana dadeɛ so aba hene sɛ ɔnni anim na yɛnyɛ biribiara na wahyɛ date na billboards nyinaa no ɔreyiyi, ɔresisi a wɔasisi Nkran deɛ bebree, ɛresisi Kumasi nso so deɛ bebree a date no bɔ so. Deɛ nananom aka sɛ date wei na yɛyi no, na ɔno nso nam na ɔreka date foforɔ. O create confusion. O create confusion.
Wo nso abusua no, ɛnyɛ yɛwɔ faase no, ɛna yɛnyɛ yɛ biribiara no, ɔnka ho. na na wɔbɛgye hene wɔ mu saa. wɔn firi yɛ kuro mu hɔ
so ho mhm. nti sɛ sɛ wa na woni no ɛna wobɛpere biribi ama sɛ wa a ɛni sɛ wobɛ abusua no deɛ mu sɛ abusua kɔ ɔhene hɔ na ɔhene ahyɛ date ne nso yɛapepere na yɛtuatua sika na yɛbobɔ ka na yɛyɛ nneɛma na nso wonam akyire na sɛ wone lumba no koraa nka a sɛ sɛ wɔda fam Woda fam, ɔwɔ yerenom, ɛsɛ sɛ yɛtumi kɔsie, na wɔn nso so tumi akoma tumi tɔ wɔn yam sɛ yɛsie ne kunu. Ɔbaa deɛ, sɛ ne kunu wu na sɛ ɔte faako na yɛnsie ne kunu a, ɔda a ɔnna. Nti adɛn na wohaw wɔn saa?

Piaw! Wopɛ wo wɔ manso afɛ bra mɛtɔ mɛtu akra matea ma. Piaw! Ne mo sɛ kɔba sɛ ɛka kooko aduro di a. Ei! Mini kooko aduro. Ei! Agye sɛ kohu kooko president. Ei! Baako pɛ. Ɔno pɛ.
Piaw! Yɛka kooko a. Piaw! Kooko ɛɛdi eh, nipa nya. Piaw! Yɛnua na yɛɛdi eti. Piaw! Ne ho sɛ yareɛ. Ei! Piaw! Sɛ woankɔ hɔ akɔ baabi a me mɛsama. Mɛsama. Kooko nie. Di ade na wogye. Di ade paa na wogye. deɛ wobɛgye no to nkra fra abusua mhm. na deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛka no bɛka ne yɛntie sɛ efi date no pɔn ti ase mpo a baabi a ɛkɔgye date no fa kɔ hɔ ɔho te ase yɛ mm. ti deɛ ɔyɛ no obu sɛbi nananom animtia
mm. bɛn na ɔno nso ka bi sɛ nkora no bi passport awu ne ade ade
sɛsie yi a me ne wo kasa yi nkwadaa ne baa na wɔreba nkwadaa no wɔyɛ du baako sɛ sɛ yɛnya bɛyɛ nson wɔ ha adeɛ ne yɛntumi nyɛ yi sɛ sɛ kɛyɛtwɛn ma ada yi no nso bɛka ho oh, me maame wui yɛ nyɛ wɔn nyinaa na baeɛ ɛnso yɛyɛ yie me me maame adwada wɔwui yɛ no ɛnyɛ yɛ nuanom nyɛ wɔn nyinaa na baeɛ ɛnso yɛgyina so yɛ yie na me abusua panyin no koraa sɛ me nso mewɔ biribi yɛ o paa wowɔ hɔ a kwaa wowɔ hɔ a yɛsɛ ɛnyɛ afunu no a ɔda hɔ no nko ara ne me life ɛsɛ me ankasa menya m'adeɛ bi a mekɔyɛ mekɔyɛ hmm. ti because of yɛtumi ntumi nkɔyɛ mentumi nkɔ aw na me ba court abusua panyin ne gyina adaka mu paa wote aseɛ ne nyinaa nyɛ fine hmm. adɛn nti na ɛsɛ moyɛ saa adɛn abusua no yɛkyɛm mmienu anaa yɛkyɛm mmiɛnsa anaa ebi gyina he na ebi gyina he Yɛabusua no yɛabusua ɛso, busua kakrakaa. Na sɛbisɛbi mprɛ duasa nyɛ kwadwo nko a na ɛwɔ abusua mu a wɔyɛ kɛseɛ saa. Biaba yɛkɔ, bɛwɔ deɛ nam nnwomtuo nti no, baabi a ne dibea no akɔdu no akɔduru akyire. Nti na kyerɛ sɛ yɛyɛ adeɛ no a, Ɛsiane sɛ ahemfo, president, ne ne mpanyimfoɔ keka ho a wɔbɛba nti no, ɛsɛ sɛ yɛtumi di yɛn ho gyim na mpanyimfoɔ no bi di yɛn ho gyim. Mo se yɛbɛyɛ no nkran, mode bi nso so aba. Wɔn nyinaa mmra, yɛn nyinaa yɛntena ase na yɛmmɔbɔ adeɛ no ho. Monyae sɛ wei ate ne ho afa ha na wei ate ne ho afa ha.
Ɛmmoa, yɛwie nkran.
Wote aseɛ?
Yɛwie nkran deɛ. adɔfo bɛboa yɛ fine mohwɛ ankradeɛ a ɛyɛ yɛ ayɛ kama nti ɛde ba yɛ nana fie a ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ ntɔkwa ntɔkwa hmm. anaa ɛyɛ deɛ wonte nneɛma bi ase a bɛbu sa afo ɛha maame ama boris no no hwɛ wagye baabiaa na ɛrɛ deɛ makyere wɔ kuma se ha yiaa da mese ma ne nkɔ baabia na ɔsɛ wɔ nsɛm ka kyerɛ mo so ɔde ase abusuafo mekyerɛkyerɛ mu nyinaa ama ma nsɛm mi saa eh, si yɛkɔ live anaa yɛdi nkɔmmɔ yɛkeka nneɛma frɛfrɛ mu no wɔ ani deɛ wohia mepɛ frɛ me ka saa berɛ mefrɛ aseɛ deda ah. na mmom mhm. sɛ kooko sisi w'anim anaa sɛ sisi baabi kooko bɔ baabi a mpatɔ frɛ me me namba ne yɛ engaged ayɛ busy aberante wei na abɛfrɛ no yɛfrɛ no koko president koko president frɛ no ɛhɔ na abɛfrɛ no ɛmfrɛ me o ɛmfrɛ me frɛ me amanafoɔ no mu kyerɛ wo kakra Ɛsɛ eh. oh, ne deɛ kɔ ahaa. Meme deɛ last aha. week na ɔde ayi eh, wohwɛ m'ani a mo a mohwɛ me no mbɔ sɛ na four sports bi si ɛsɛ last one ne kura ntui deɛ aka na fɔle off ase sɛ aka sɛ ayi eh, baabi atwa ne wɔ ne na ɛbɛkɔ ama ne nyinaa bɛkɔ ne nyinaa bɛkɔ ne nyinaa bɛkɔ ɛnti eh, wohia kooko aduru a mefrɛ ne mese frɛ saa papa wei ɛno ara no bam baba